Monti algen ta txoma-m, ta fla-m, Edson, bu sta pa ma lana? Nhos ta pula pura mos, nha. Mi é ka ómi. Ô nhos é buru ô nhos é besta. Asi nhos ta intende nha purtuges. Nhos ka ta. Mudjeris, Nau, ten mina di txoma ki txoma-m kel-la, e fla-m ma fadu. Nhos ka ta txoma-m ma mudjer. Ô nhos é buru ô nhos é besta. Nhos ka ta odja-m tudu santu dia N ta faze live la trabadju, media. Purtu N ta fla nhos, nhos é un restu, nhos é lixu di algen. Si bo si bo tudu dia nta fasi live na nha trabadju bu ta sta la bu ta kumenta ka ntem blokeau pamodi argen podi sima bo la nka meste na nha live si bo tudu dia ta oja na trabadju dentu nha makina la na trabadju nta trabadja tudu santu dia e ta fla ma vida e mi ki sta na vida anho nho pensa ka mi mi nhos omi ki nho sta tene ken kumi nho ka ta kumi nhos ka ta da nho na rostu ka ta trabadja ami trabadja no mi nta trabadja pa no mudjer no mi nta trabadja pa nha fidjus. Sta entende? Na trabadja pa nha fidjus, pa n'de pa kume, pa n'sa bem nha fidju, n'ka trabadja pa mudje nao, mudje tem bo pa trabadja, sta brinka? Un sinku minins la di Paris fla ma nhos é, nhos é sta un monti tola, nhos sta monti tola, nhos sta dexa omi ta fla si nhos kusa ki nhos kre, agora u pensa ki ma mi é bom, ma mi é bom omi kre? Kre bu pensa meu marido ki dintu kasa bu ta deg nen obu ka ta dau inda ka bu ten kore di txoma si mi ami mo si tudu ken ki sta li ta olha na nha fasi nha vidu tudu dia nta sai la trabalha media tudu dia nta fala ki nta sai trabalha nton nta dixi nta fala na instagram di manha nta fasi na facebook di tardi ten mudjer di nhos un restu di mudjer sta pui omi ta xinti noju di nhos propi ami ka nhos ta manda mensagem pa kel ami ka nhos kolega mi doensa nhos ka ta pui. Né Neto, a dia véu ta kolhedu ku el. Só ta bus kome, abu kala simiteri, mi nu ka ta atxa nau. Nhu si ten algen ke ke mesmu tola. Si sta minina ta papia ku mi tudu santu dia na Instagram, n ta sta na live, steru, n ta trabadju, n ta tonta faze live na Facebook, aki n ta sta di trabadju. Pa mi na fla mi mi na anha usa dos tola propi. Por isso que que os outros homens têm tchau rosto, porque nós tem que a mim a mim crinhoso fica pronto. Mas sim, a mim esse tipo de pessoa que a mim que tá fazendo live aqui em Sabazof, a mim que tá fazendo live aqui na festa quase. A mim tá fazendo live lá na ponte minha filha, a mim que trabalha para não mulher, para então mulher não tá junto, não paga na fatura, a mim que tá com mulher, e para com mulher para para outro pago não. Ken pensaba antigamente ki ki é Zeca Diabo ki ki ki mulher ta combina Zeca Diabo. Agora se não é Zequinha que tá combinando. Está duro. Mas tem só tino que tem ali. A mim também já me bloqueia. Então não sei ainda quem tá bloqueia também. na- te- Marido também tem seu marido que é coca do homem que está tendo. Tá falando de bloquear minha mulher. Ah, bom, se bom tudo dia não tá papia. E ta fla nha sa bo ta lanta sedu ta trabadja sedu ta kume tudu dia n ta kume sedu na Instagram n ta da nha fatu karni n ta ba trabadju mi na ta ba ta ta sta na live na verdiati un konta si maridu ta sta na live na mi mi na ben manda mensaji mi ami ki sta na video si mi tudu sa be ka be ka be ka komenta be fla nha sa bo tudu dia ta trabadja nhos pensa krê ma mi nhos ta pun dodu diabu di merda. Bom si tudu santu dia eu ta oi anselmu ta trabadju tudu dia n'ta oi anselmu ta trabadju bu ta fla mi ami ki sta na vida mi na kau pabia ku ka pon ke duensa la pabia ami ti oxi mudjer ka mandan pa trabadju ka ta mandan propi mi ta ami ami ka trabadja pa mudjer mi ta trabadja pa nha fidju mudjer e pa nu sta si nu si nu sta juntu si nu sta dretu pa nu trabadja pa nu paga renda pa nu kume pa nu bibi ma ami ka pa n'ben pui mudjer dintu kasa pa n'da kumida tudu pagu ki mi ku dez fidju ku netu ku en mai ku netu ta ben ku netu ki sta pa ben ku netu ki ya ta ben ku ya ta pui. Ma men pa nhos ta na brincadeira. Dja N blokeau y bu marido ta fika ta manda mensagem txeu N ta blokea tanbe. Ami ke sipor ke N ka ba li la ka N ka meste. Ma bu ta bai ku mi tudu santu dia bu ka bu ta komenta nhas kuza ta manda mensagem ka ba komenta. Tanbe bu nha vida bu ta bai dintu Rachel ka ma tanbe nhos é so falsu nhos ta ranja mutu ka falsu. Nau ami é mi. Sime kinta fera ami tudu santu dia N ta sta na trabadju mos ami tudu santu dia

Fernando é malandro, ma mi sa nha mãe. Te na rosto mi sa nha mãe, nha pai é feio. Nos inda tem alguém que tem gana para fazer um curso errado para pão. Que, que mim, nem meus caças não tava mais. Meus idosos podres. Ou eu sou vídeo ki sta aí caminho bu tá comenta na coisa que está muita gente tá comenta também bu dar o dar o resposta bem dado can abo abo abo minha vida tu é não tu cus tá vale abo a mim tudo é segunda a sexta tá fazendo vídeo lá trabalho

Posta ka riponde-m. N fla, Debe ser é ku un mudjer ki N sta detadu ki el ta fla-m ami. Sô pode ser. Si N algen, ten algen ki el ta. Kiki di ami, ami gosi ki odja-m fronta, kiki di mo ten algen ki. Algen ba komi, el ta mata-m bem. Un xinminida riba di el la ki dja N blokia el propi. Makaku bai fla e ku si mulher, na mimi ki sta la. Si bo tudu dia ta odja-m na live, vin na live ku mi. Na la mi, ami uniku algen Cabo Verdian ki ta fase filhu na trabadju é mi ku Zé, é mi ku bo, Kiki. É modi ki ami, mo mi, mo mi dia ki N ta ba N deta si, N ta prifiri mata kabesa. Mi ku demi mi pa N da kumida ku netu pa N sabe del, N ta, N ta, N ten korajen di pui fanadu la kama pa N, pa N, pa N goronha si. Mo mi N ten bergonha na rostu. Nton mudjer ta briga ku mi ma N ka ta da-i kobu dimas, ma i ka ta briga ku mi ma N ka ta trabadju.

Má kel-li é ka ta oia-nu. Pamodi kes tipu di algen la é ka gosta di trabadju, é ka ta oia bu la vive na trabadju. Kes tipu mudjer tanbê ki ten ses ómi malandru, diabu, satana dentu kaza, é ka ta oia bu ta trabadju. Mi na fla é mi ka, algen nblokia-l. Má ol fla, Nan, nhasa, bo kel-la é bo sin? N fla, Nau, é mi, é bu mudjer ki bai li ta ku mi, ki n bai li é ku obu, kusa ku el ta fase. Ami n ka ten medu nhos. Ka gosi dja N kunpla kusa ki N ka ten medu nhos nau. Nu ta ntende? N ka ten medu nhos. N fla, Nau, ô, el fla, Bu ka ta blokia nha mudjer, pui nha mudjer nha mudjer fla-u verdadi. N fla, É verdadi, é mi ki sta li. N fla, É bu mudjer kantu ki N bada korpu, ki N da korpu kes irman ki sta detadu. Má tanbê el ka ómi sufisienti pa el pega respósta pa el marka géra pa nada, pa el ta kunpanheru. Ki ki. Ami ku kiki di todjada trabalha tudu santu dia ma fala trafikanti ami dja gosi dja mi ki ten mó intu trus kela é so genti di paris ki ten kes porkaria la ka ta trabalha ta da so pa di oru ma é ka tudu no é ka tudu ka trabalha ka ta da so pa mozinhu mozinhu abo dja bu sabi piki di djo tudu sedu pa manhan pa mi nta fasi live 6 ora nta rabenta karni. ta kume nha karni, ta ta ti ta trabadja pé di kasa, ta trabadja pa pé di kasa i nton da i ta torna faze live di tardi ki sai di trabadju, mos di tudu kenha ki ta sigi-m ta sa mi tudu dia ta faze live ki sai di trabadju, nton ma mba nhos kre fla ma ta bisti ropa pa trabadja ma ta ma ta la na obra di algen so fai ta kela, mos si nha omi su ka ta aguenta ko papia si algen blokia-u ami kes tipu di algen la ka ta da risposta kantu ke komenta mi pega mi blokia-l. N blokia-l, n ka da el. N midja un mensaji pa kel ki sta na médiku, el manda-m mensaji, n obi mensaji, n ka responde, nton el blokia-l. Ora bo sta tudu dia bu ta sta na live ku mi, bu ta bai na live sempri, bu ta trabadju, bu ta bai na live, pamodi es tipu di algen ki ta sigi-m, es tipu di mudjer.

Abo abo dja nblokia bu bu bu lixu di mudjer ku ten dentu kasa, ma mutu mudjer lixu bo, mutu ten algen ki ka gosta di verdadi. Modi odjau ta su ta trabadja bu ta kati kati ma kela ka de ka ta odja. Ma bu e ta e ta tinfina ki ta tene gana pode un to para pa fazi un kusa pa bu. Ma bu si ten un kemina lei es ku omi mol lei si ka pruntu. Inda nfla omi, ma abo ta ya na trabadja tudu santu dia nta na seli na disa pa trosa pa nka nta kumi txeu nta nhu. N ta faze nha live mei dia, N ta faze tardi, N ta faze nha live pa minha ta ba komenta, ta papia fatiada di mi si i kila i kila. N ba fla, Na, di ki jetu? N konta bem, kel la e bo sin? N fla, E mi sin. E un mudjer ki N ta da kobu, ku ka ta da kobu, ki firma-m. So pode ser. So pode ser un mudjer ke ta firma mi, ke ta papia ku. Ora bo tinha tenpu ku mozinha? Ma tambi ami si ba fika diskansa, ami N ten kosa largu.

Tá ben fraku, monti di nhos ki ka bali nada. Nhos fia mi si nho algen ma nhos ta mostra trabadja. Nhos trabadja pa Deus ten, N ka ta pui fama ku ka ten. Ka fla nada di ke dja debo, ta ben da, ben dadu. N ka bin ka dixi no, se mi ki staba la pamodi un mudjer ka ta firma mi. Nhos ami nunka mudjer ka ta abri boka pa mudjer pa fla-m ba trabadja. Ami, ami, ken ki ta ranharia fidju ku mi? Kenha? Ken ki ta, ki bin da ki meste dinheru, ken ki ta manda? Kenha? É nhos. Kenha ki ta sabe di nha mãe a ki meste ramedi, a ki meste algun kusa, ki meste pa da kumida pa pa e kenha. É nessa di ki jetu ka ka ka ka nunhun di irmon nau, é so mi. É ku te kenha. Ora ki alguen ta mostra ten ku ten alguen anti di bu pape ku kria burgonha. Ami nta pa ami mostra mi dia ki mudjer txoman ki fla nessa labanta o trabalha nta mata kabesa. Pamodi n ka ta gosta di nha fidju más. N ka ta gosta di nha fidju más. Pa mi, pa mi kes tipu di omi ki pa n pansaba pa n ba trabadja pamodi ami n sta manku. Mosinhu, gósi ki n ben da di médiku la nsin. Mosinhu, nhos pripara sabra di la Purtugal. Sabra di la Purtugal. Santu Grasia! Nos pripara pa un manhan sta la Manhan la Lisboa Ta fronta argen na trabadju Ta fronta argen di un manera ki bo ta pasa pa kabesa Es sta ta brinkadera brot Tanbe N da ma ka kobei bon resposta Mozinho Zóia N ta fala-u un kuza E ka tudu argen ku ta festa ku ta xou ki ta kre pena bo ki amigu a Paska argen la ki ta kre oja ki ta kre sabe so di bu sufrimentu. Ami N pode sta duenti, N ka ba trabadja go. Sta duenti pamodi bu ta trabadja pa vida ku saúdi. Má amô si, pa amô si, pa N txiga kes pontu ki pa mudjer pa fla-m pa N ka ba da kóba, fla-m pa N ba trabadja. Amô si, kenha ki tra nha fidju kumida? Nha sta dodu. Kenha ki tra nha fidju kumida? Inda ben ki N ten rapazinhu, N tene três rapazinhu ki dja ka ten idadi. Má N tene kel otu fémia pikinoti pa fla-l di ki. Tanbê é kes kazal Ki kes é sen vida. Ta pera bom pa nha mba da.